Bon tardi bon tardi mi nomber ta Reginald Cardoso anto awe mi ta trece otro video pasobra cu mi tin cu sigui trece e videonan aki afo pa e hendenan por comprende den ke situacion nan ta awor aki cu crowdworm pero prome ke esey Mi kuminsá papia over di Krautwon. Mi tin mi página ku yama Your Digital Entertainment punto nl di kual mi tin hopi informashon, servisio i tambe negoshinan digital. Ora ku bo tin un chèns bishitá mi página. Y tambe bo por mira mi otro videonan cu mi tin riba mi YouTube canal. Ta YouTube Reginald Cardoso Channel. Anto mi pagina tin diferente negoshi di cual cu mi tin hopi luna caba cu ta haciendo placa cune. Anto bo a bin comprende cu crowdfund. ta dura mucho tempo pa paga di cual cu bo tin un cantidad di placa riba bo cuenta anto bo no pasa ke. Pero den e programa cu mi ta aki cu ta Petron Pay y tambe mi ta den otro negoshi Green Gold mi ta den Millionaire Circle, mi ta den Timex Trading y asina aki tin otro mas negoshi tambe cu mi ta haci y tambe mi ta bezig cu cu trade cu kico men di cu Bitcoin di cual ya caba mi tin un cantidad di coin cu mi placa mas serke cu Petronpay. Huntu di Petronpay mi a sigui hink'é den e otro negoshinan di kual mi ta mi ta yando mi rendiment for di dje. Pero pa bin bek riba Crowd One, e hendenan aki for kuminsamentu nan a plania e sistema ku nan ta bai hasi. E ta un sistema bon plania. Pasobra ku ora bo tin e sèn den bo kuenta, bo tin ku saki e sèn ei via di via di e gift code nan. Esei ta e sistema enkele ku nan a kuminsá kuné. Anto plus bo tambe por hasi un withdraw. Pero di un otro manera nan a kambia. Anto ora nan a cambia y ami ta pensa nan lo cambia pasobra e gastonan a bira hopi halto pa mantene e compania. Anto kico nan tabata haci? Bisa tur hende bo tin cu sigui recruit, recruit cu tin cos nobo ta bin, cu tin esaki ta bin, tin esaki ta bin. Anto caminda Johannes Erik Werner a bisa cu nan a haci, nan a cumpli cu tur cos. Esey no ta berdad. nan no a cumpli cu tur cos, pasobra e carchi cu for di cuminsamentu, for di aprel dia mas drenta, mas drenta dia es cuater di aprel dos mil binti, e carchi ey e tabata vigente riba e cos ey. Anto mi ta core cu nan tabata laga tur e video, tur e informacionnan para caminda bo tabata haya news and information, ki bende news. Anto bibian mi tabata scroll bai abou, anto te nan tabata bisa cu nan tabata tra cu diferente wallet cu tabata coinbase, pero awor aki actualmente o mas e dia caba nan ta tra cu coinpayments. Anto den mi mes a bisa un par di luna caba pasa na November mi ta bisa hey pero si bo ta tra cu coinpayments ta con bo tin retraso? Bo no por tin retraso pasobra e coin payments ta traha direct. Gewoon un un normal cosa ta. Anto bo a bin comprende cu pa nan saca of pa no saca placa manera miembernan pa nan saca placa for di e coin payments aki crowd one tin cu pone e placa. Ta bini si nan no pone e placa no hende no por saca placa for di coin payment. Anto bo si ki ta tristu? Tristu ta ku mi ta mira, mi ta mira ambassador, mi ta mira presidentnan ta hasi masha kos mes. Pero e hendenan mes ku bo a rekurtrá te abou, eseinan bo no ta yuda nan no ku nada. Al kontrali, bo a tuma nan plaka, anto bo a tuma nan sèn. Lo gai bo yuda nan pa nan lanta para manera manera ta bisa baby ki bas ku nan a laga nan gewoon keda gati bou numa anto tristu ta ku nan no por lanta para manera un yu pasobra un yu ora e kuminsá gatia bo tin ku siña e kana anto siña e kana anto e ora e ta kore pero hende nan aki E sistema ku crowdfund hasi e kos aki, lubidá. Bo no ta ni lanta. Bo ta gatia, bo ta keda gatia en despues bo no ta lanta mas. Pasobra bo no por lanta mas. Anyway, esaki ta un pida. Anto mañan ku Dios kee mi ta bin trese un otro analises ku mi a hasi over di crowdfund. Mi ta trese un otro pida ku mi ta definí totalmente ku e hendenan aki no por paga. Di mas ke si nan tin hopi plaka, nan ta warda e plaka pa solamente e tòpnan i tambe pa esnan ku tin esnan ku ta traha huntu ku nan. Prome ku nan men paga nos, e miyon di hendenan ku tin sinku, ku dies, ku diosocho, ku binti, ku trinta dòler, nan tin ku paga nan hendenan. Pero mañana mi ta trese un otro mpida di esaki. Keda pendiente, pasobra e kos aki, e serie aki ta masha largu mes ta di crowdfund. E no ta caba pa ora aki. Ma den ta bisa semper un felis atardi, un felis atardi bendiciona y laga nos bisa te despues ora mi bin cu mas informacion pa bo. Te despues. Ayo.